Азнакайда 24-нче янгын сүндерү һәм коткару бүлеге ветераннары Россия янгын күзәтчелегенең 375 еллыгын бәйрәм иттеләр. Быел ноябрь аенда әлеге бүлекнең нигезләнүенә 65 ел тулачак. Әлеге ике түгәрәк датаны билгеләп үтәргә, мул табын артында аралашырга, хезмәт елларын искә алырга килгән бүлек ветераннары өч яңа ут сүндерү машинасы, оештырылган музей, бу көннәрдә башланган төзекләндерү эшләре белән таныштылар. Бүлек хезмәткәрләре әзерләгән чыгышлар мәҗлес бизәге булды. Ут сүндерүчеләр Айдар Шәрипов, Рөстәм Морадов, Дамир Мирзәхмәтов, Динар Мирсәетов һәм янгыннарны профилактикалау бүлегенең төп эшчәнлеге буенча инспектор Миләүшә Фәйзрахманова җырлары белән һәркемне таң калдырдылар. Ветераннарга район җитәкчелеге исеменнән Рәхмәт хатлары һәм янгын сүндерү бүлеге җитәкчесе Булат Шәйхетдинов белән

Организовать ителгәндә монда иң беренче мин кердем. Ни өчен дигәндә миңа вакыт кирәк булды. Монда бер сутка эшлисең дә, бирү итәсең дә, ике сутка иде. Менә шул вакыт өчен кердем мин. Мин Буровойда эшләдем, бурильщик булып. Вот. Сигезенче разряд бурильщик. Менә шунда бер үлемнән котылып калдым мин аны тиз генә сөйләп алам. Шунда мине өстә күтәреп, өскә менеп, шунда ычкындым 20 метр өстә Нидән? Эләккән җирдән. Менә шунда мин армиядә хезмәт иттем, десантный войскада. Минем күп прыжоклар совершать иттем мин. Вот. Йөздә кырыктан да артык булгандыр әле, может. Мин белгәне генә шулай. Аның документы бар иде миндә, хәзер инде бер иллегә ни.
Юк, бер көндәрне инде карадым, карадым, ул документны таба алмадым. Вот шул безнең Монда көйкә якын бит инде. Миңа йорт төзү өчен вакыт кирәк булды. Буровойдан э, шул трос белән ничек мин эләктергән мендер ул тросны белмим. Менә гомер булгандыр инде. Менә шул сул кул белән эләктереп, шул трос белән икенче кул ышкын ачтым, теге туктаткачтым. Лебедканы тростан төшеп, куллар Монда җонып, җылтып беткән ие. Аннан соң ниләр, менә шунда исән калдым менә. Мине ангел дип йөртә башладылар аннан соң, ангел. Бу ангел ничек булган да урысча йөртә башлады. Менә исән калдым. Аннан соң инде менә соңгы вакытта парада туры. Безне уже әйткәннәр, янып үлгәннәр, значит, бупшыдылар, тигәләр. Хабиб Рахманов и мин. Ну, без инде истән калганбыз туганда. Менә кеше гомере белгәчтен беткәчтен яши менә. Менә шундый вакыйгалар хәзерге. Мин Карим Сәгадәт Идрисович 78 елны армияне кайткан идем ноябрь айында. Кайту белән шушында эшкә кердем. Һәм рядовой пожарныйдан башлап, пожарный, старший пожарный, командир отделения, значит, э, младший инспектор, инспектор, старший инспектор, һәм начальник госпознадзоры хәтле барып җиттем. Менә 30 елга якын гомеремне шушында бирдем. Эшем бик ошады, э, коллектив бик ошады, бик дуслар идек. коллектив белән без инде күпчелек вакытымны мин профилактика буенча заниматься иттем. Безнең часть авиатет нефитнең подразделениеләрен сакладылар. Уттан бу ОНГДУ, УБР һәм УПМП комиссия подразделениеләрен сакладык. Без шунда, минем карамакта 12 кешем бар иде минем. Власть инспектор һәм инспекторлар шулар көн саен тикшереп, тикшереп йөреп,

Безнең заманда спорт бик көчле иде. Волейбол, легкая атлетика, аннан соң пожарно-прикатной спортта безнең отряд отрядның полигоны бар иде, Камешмәләр янында. Менә ел саен шунда барып катнашып, аннан май аенда безнең тренировка чаралары. Менә шушы Нигә? Менә площадкада менә безнең бум бар, безнең забор бар, значит, вышка бар. Шунда тренироваться итәләр. Айлар буе аннан соң инде отрядка барып, соревнованиеләргә катнашалар.